Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-kitbiet ta' Arturo Merċieqa. Minn barra l-karriera distinta tiegħu bħala Prim Imħallef u President tal-Qorti tal-Appell, Ser Arturo kien bniedem ta' kultura vasta. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa awtobiografija li kiteb bit-Taljan, bl-isem Le mie vicende. Ser Arturo Mercieqa twieled ir-Rabat Għawdex fl-14 ta' Ġunju 1878. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fis-Seminarju ta' Għawdex u fl-Università ta' Malta fejn fl-1901 kiseb id-Dottorat fil-Liġi. Permezz ta' żewġ boroż ta' studju huwa kompla jarrikkixxi l-għarfien legali tiegħu f'Londra u f'Ruma. Fost l-antenati tiegħu nsibu numru ta' nies distinti, fosthom avukati, periti u maġistrati. Missieru, Bartolomeo, kien tabib. Minbarra l-karriera legali, Mercieca kien involut f'diversi gruppi u kumitati. Kien il-ko-fundatur taċ-ċirkolu La Giovine Malta, fejn kienu joħorġu rivista kull xahar bl-isem Malta Letteraria. Kien ħabrieki fil-moviment pro-lingua Italjana. Kien membru fiċ-ċirkolu Dante Alighieri. Kien President tas-Soċjetà tal-Belle Arti u tal-Casino Maltese u numru ta' kumitati ta' festi u ċelebrazzjonijiet nazzjonali. Ta' età żgħira beda jinteressa ruħu fil-politika u kien involut fl-Associazione Politica Maltese. Fl-1907, Mercieqa ġie elett għall-ewwel darba fil-Kunsill tal-Gvern bħala rappreżentant ta' Għawdex u Kemmuna. Fl-Erbgħa ta' Frar 1908, Mercieca żżewweġ lil Ġużeppina Tabone u kellhom żewġt itfal. Sar Arturo kien strumentali biex titwaqqaf fergħa tal-Banco di Roma f'Malta. Huwa ħa sehem attiv fil-Kungress Ewkaristiku tal-1913. Waqt it-Tieni Gwerra Dinjija diversi intellettwali li ħadmu favur il-kultura Taljana f'Malta ġew arrestati u internati. Fil-ħdax ta' Ġunju 1940, Mercieca ġie mġiegħel jirriżenja mill-karigi pubbliċi tiegħu. Fil-31 ta' Jannar 1942, huwa safa deportat lejn l-Uganda flimkien ma' martu, bintu u numru ta' nies oħra. Sir Arturo miet fl-1969. Sir Arturo Mercieca iddistingwa lilu nnifsu fil-qasam legali ta' pajjiżna.
Fil-bidu, Kien anki ħareġ għall-politika ftit imma wara segwa karriera legali. U nistgħu ngħidu kien wieħed mill-istilel fil-fermament legali, ġifieri nista' ngħidulu luminarju, ġenju f'dak li hija liġi, anke tara s-sentenzi tiegħu, jiena rajthom kollha s-sentenzi tiegħu meta kien mħallef u tara ċertu profondità ta' ħsieb. Kien Avukat Ġenerali, Aħna ma ninsewx, fl-istorja tagħna ħafna Avukati Ġenerali jsiru Mħallfin u anki Primi Mħallfin, per eżempju, Sir Adriano Dingli, JJ Cremona, Sir Anthony Mamo, ġifieri dawn kollha kienu jaħdmu fil-Uffiċċju ta' Avukat Ġenerali, saru huma stess kapijiet ta' dak l-uffiċċju u mbagħad saru Mħallfin jew inkella addirittura mal-ewwel Primi Mħallef. U hu l-ewwel sar Imħallef U mbagħad kien miet il-Prim Imħallef ta' dak iż-żmien Sir Michelangelo Refalo, illi miet żgħir ħafna kellu xi fifty u fifty one, u allura fin-1924 il-Gvern għamel lilu bħala Prim Imħallef. Allura hu kien Prim Imħallef min-1924 Sal-1940 ma naraw għaliex waqaf fin-1940. Mercieqa qeda dmiru b'onestà u professjonalità. In-natura tas-sentenza tiegħu huma profondi u anki juru ċertu kuraġġ. U minkejja li kellu tendenzi favur il-moviment nazzjonalista, però kien objective ħafna, ġifieri fejn il-Gvern Ingliż kellu raġun, kien jagħtihulu. u ta sentenzi favur l-awtoritajiet kolonjali bħalma ta sentenzi kontra l-awtoritajiet kolonjali. Jekk nista' nsemmi tnejn mill-iktar importanti, waħda minnhom kienet kwistjoni ta' jekk fis-Senat żewġ senaturi kienu telgħux skont il-liġi jew le. U dawn minkejja li l-qorti kienet iddeċidiet t'isfel li kienet irregolari l-elezzjoni tagħhom, baqgħu jivvotaw. Meta hu mbagħad iddeċieda li kienet irregolari l-elezzjoni tagħhom, peress li l-Gvern kellu maġġoranza ta' wieħed biss fis-Senat, annulla l-liġijiet kollha li kienu saru bis-saħħa ta' dawk is-senaturi li mhux suppost kienu hemm. Oħra li hija famuża u ssib anki fit-textbooks Ingliżi tal-liġi hija Strickland kontra Sam Wood. Strickland lejn it-tmiem tal-karriera politika tiegħu ta' ħajtu kien għamel kawża kontra l-Gvern Ingliż biex jgħid illi jekk il-Gvern Ingliż ma jtinix lura l-Kostituzzjoni u l-Parlament, u rajt il-Parlament propjament l-Assemblea Leġiżlattiva, eletta mill-poplu, m'għandux dritt jintaxxana. U ġiet quddiem Sir Arturo, Sir Arturo iddeċieda favur Strickland. Issa qed ngħidha dan għax ma kinux laqwa ħbieb, imma xorta waħda derlu li għandu raġun u taħ raġun Bat il-Gvern Ingliż kien appella il-Privy Council, dak iż-żmien stajt appella Londra, u l-imħallfin Ingliżi qalbu dik is-sentenza. Imma din Strickland kontra Sammut issibha kkwotata f'diversi textbooks tal-liġi kostituzzjonali Ingliża. Il-karriera legali ta' Mercieqa intemmet Hestrem. Eh, għaliex fin-1940 ġie internat. Anzi, ġie msejjaħ il-palazz u qalulu jekk ma tirriżenjax aħna għandna diġà dokument mingħand il-Gvern Ingliż biex inneħħuk. U hu assigura li jieħu l-pensjoni u dak il-ħin stess kiteb l-ittra tar-riżenja tiegħu, fejn naturalment qal jien ma naqbilx ma' dak li qed tgħidu fuqi li jiena xi theddida għas-sikurtà għax hu kien ħafna favur il-kultura Taljana. Kif kienu ħafna nies dak iż-żmien. Ħafna qabel ma' Mussolini telgħa fil-gvern, jiġifieri kienu favur il-kultura Taljana, kienu jitkellmu bit-Taljan, jħobbu l-kultura Taljana, eċċetera. U kitiba dak il-ħin stess u qal mela jien m'għandix triq oħra ħlief nirriżenja. Għal-bidu ġie internat biss ġod-dar tiegħu, ġifieri hu ma kienx mal-internati l-oħrajn li kienu r-Rabat, kien internat fil-post tiegħu San Pawl tat-Tarġa. Però mbagħad fi Frar tan-1942 ġie eżiljat, deportat lejn l-Uganda, u miegħu marru l-mara tiegħu u t-tifla tiegħu. Jiġifieri dawn ma kinux ordnati li jiġu deportati, però ddeċidew li jmorru miegħu xorta waħda, għax hu kellu diġà ċertu età. U dam internat tliet snin. Issa ma ninsewx li l-qrati Maltin iddeċidew li dik id-deportazzjoni Kienet illegali, iżda xorta waħda għal tliet snin sħaħ illegalment baqgħu l-Uganda u ġew lura f'Marzu tan-1945. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' Mercieqa hija l-awtobiografija, li ġiet ippubblikata għall-ewwel darba fl-1947. Fl-1945, Arturo Mercieqa jasal ma' sħabu lura mill-Uganda. Dawn kienu ġew internati nistgħu ngħidu b'mod illegali għaliex qatt m'għaddew ġuri. L-akkuża kienet li dawn kienu pro Taljani, ovvjament kien iż-żmien sensittiv tat-Tieni Gwerra Dinjija u kien hemm il-biża' li dawn b'xi mod ħa ngħid hekk iġibu l-faxxiżmu f'Malta. U Ser Arturo flimkien ma' numru ta' nies oħrajn kien hemm wieħed minnhom kien spiċċa anki l-Uganda sempliċement għaliex eh, kien eh, sympathizer xaqbad ngħid tal-tim tal-futbol Taljan. Ġifieri s-sitwazzjoni forsi minn banda kienet ukoll redikola meta tqis anki l-akkużi li saru. Kien hemm min kien jaħdem it-tarzna ukoll spiċċa eżiljat fl-Uganda kien hemm nies bħal Nerik Mizzi, Vincenzo Bonello, u Ser Arturo jikteb ukoll eh, il-memorji tiegħu kif għamlu Herbert Ganado, kif għamel Gauci, kif għamel Soler, fej dawn jirrakkuntaw ħanajtek l-istorja tagħhom fl-eżilju dan din id-deportazzjoni illegali. Ser Arturo wkoll tajjeb wieħed inżommu li diġà fi żmien il-Gvernatur Boham Carter il-Gvernatur ma kienx qed jarah daqstant sabiħ. Fil-fatt fid-djarju tiegħu jikteb li Ser Arturo huwa an unpleasant fellow waqt li ħa gost jiltaqa' mal-kumplament tal-familja tiegħu mal-mara tiegħu pereżempju lil Ser Arturo itih dan it-timbru. Diversi personalitajiet Maltin u Għawdxin kitbu l-awtobijografija tagħhom. Kemm hu apprezzat dan il-ġeneru ta' kitba f'Malta? Naħseb il-ġeneru tal-awtobijografija huwa interessanti, huwa ġeneru li naħseb huwa segwit ukoll anki minn dawk li jixtru l-kotba tal-Melitensia, huwa ġeneru importanti wkoll għal min jiġi biex jikteb l-istorja. Ovvjament wieħed irid joqgħod attent kif jarahom dawn it-tip ta' kotba, għaliex fl-awtobijografija, il-protagonista qed jikteb l-istorja tiegħu, u ovvjament ħadd żgur mhu oġġettiv mija fil-mija, lanqas l-istoriku fl-aħħar mill-aħħar meta juża d-dokumenti ma jkun oġġettiv mija fil-mija, aħseb u ara min qed jikteb l-istorja tiegħu. Aħna fortunati li għandna anki numru imdaqqas anki ta' awtobijografiji, Jien naf Anton Buttigieg, Herbert Ganado. Ovvjament l-awtobiografija tista' tinkiteb ukoll minn nies li mhumiex daqstant importanti, minn nies li forsi m'għamlux wisq kontribut, però jista' jkun ukoll li l-awtobiografija ehm, tikxiflek ħwejjeġ interni. Però jista' jkun ukoll li l-awtur ikun qiegħed anki jiċċensura lilu nnifsu, Forsi dik il-ħaġa ma jkunx qed jgħidha biex ma jidhirx ikrah, speċjalment jekk l-atturi l-oħrajn ikunu għadhom ħajjin. Imma jekk inżommu dan kollu f'moħħna, l-awtobijografiji żgur li għandhom anki eh, l-importanza tagħhom bħala ġeneru. Wieħed minn dawn il-personalitajiet li tkellimna dwaru fil-passat huwa Herbert Ganado. Xem simili u differenti f'dawn l-awtobijografiji? Naħseb wieħed ma jistax ipoġġihom fuq l-istess Peace. L-ewwel nett Herbert Ganado għandu erba' volumi, Rajt Malta Tinbidel u hemm min jgħid ukoll li kien ġej il-ħames wieħed. Donnu Arturo Mercieqa jikkompressa, ħa ngħid hekk, il-ħajja il-ħajja tiegħu f'volum wieħed. Anki l-istil huwa differenti. Naħseb l-istil ta' Herbert Ganado huwa iktar letterarju, huwa isbaħ, ħa ngħid hekk, eh, minn dak ta' Arturo Merċiqa. Ta' Arturo Merċiqa forsi u iktar ħanajtek stil burokratiku x'naqbad insejjaħlu. Huwa forsi xi kultant iktar stil eh, tekniku. Imma il-paġni ta' Herbert Granato tħossom li qegħdin jikkomunikaw man-nies. Biex inkunu ġusti, eh, Arturo Merċi approva jpoġġi kollox anki fil-kuntest, ġifiri kif jagħmel Herbert wara kollox, ġifiri jibda ħanajtek ħares lejn il-kolonjaliżmu Ingliż, għax wara kollox kien antikolonjali, veru li kien jemmen fil-kultura taljana, imma ma kienx redentista ġifri dan qatt ma xtaq li Malta taqa' taħt l-Italja u x'naf jien. Però l-istili naħseb li hemm baħar jaqsam, però xorta hemm il-kontribut naħseb huwa importanti anki mbagħad fejn tidħol l-iżvilupp tal-liġi f'Malta. Forsi s-sabiħ ta' Herbert huwa ehm, li jinżel ħafna anki ehm, fil-livell soċjali, ġifieri anki fil-qiegħ tal-piramida ehm, min naf hemm dawk il-passaġġi sbieħ fuq il-karozzi tal-linja pereżempju, apparti l-politika u ħwejjeġ u ħwejjeġ oħrajn. Eh, Tartu Romerċi għana naħseb hija iktar iktar ortodossa ħanajtek iktar eh, formali. Li hu interessanti li ta' Arturo Mercieca l-ewwel twieldet fil-lingwa Taljana, waqt li ovvjament ta' Herbert inkitbet mill-ewwel bil-Malti imbagħad maż-żmien anki nqalbet għall-Ingliż u ġiet adattata minn Michael Refalo, u fil-każ ta' Sir Arturo ovvjament l-awtobijografija mbagħad kienet inqalbet fil-lingwa Ingliża u riċentament grazzi għal Godwin Ellul inqalbet anki fil-Malti. Insibu erba' edizzjonijiet tal-awtobijografija ta' Mercieqa. Din il-bijografija għandha lek ukoll ta' bijografiji oħrajn. Għandek dik ta' Massimo D'Azeglio, I miei ricordi, u mbagħad għandek ta' Silvio Pellico, Le mie prigioni, u allura ta' Arturo Mercieqa, Le mie vicende. L-ewwel pubblikazzjoni ħarġet fl-1900. 1947, wara kien hemm reprint tagħha fl-1984 u mbagħad kellek ukoll fl-1969 it-traduzzjoni għall-Ingliż ta' Josephine Burns Debono flimkien ma' Dwardu Ellul. Wara fl-2010 il-Pinn għoġbu jippubblika It-traduzzjoni tiegħi għall-Malti bil-isem ta' Il-Mixja ta' Ħajti. Dana ħabat f'għeluq l-40 sena minn mewtu. Mhux faċli li wieħed jittraduċi xogħol monumentali bħal dan. Dana prattikament l-ewwel ħaġa li wasslitni għalih kien min-narrattiva ta' Herbert Ganado, Rajt Malta Tinbidel. Sir Arturo Mercieca u Herbert Mganado kienu kumpanji meta kienu ġew deportati minn Malta. U ħassejt li x-xogħol ta' Arturo Mercieca kien biċċa mill-jigsaw puzzle illi kienet nieqsa. Ma kienet miktuba bit-Taljan u kienet miktuba bl-Ingliż u ħassejt li aħna bħala Maltin Għandu jkollna l-istampa tal-verżjoni Maltija wkoll. U b'hekk inti għandek żewġ xenarji, dik ta' Sir Arturo u dik ta' Herbert Ganado, sabiex b'hekk inkunu nafu miż-żewġ naħat id-dettalji preċiżi ta' x'kien hemm u x'ma kienx hemm. Arturo Mercieca nħoss li ried jikteb dina l-awtobijografija tiegħu biex ngħidu hekk to set the record straight. Dana ovvjament kellu konflitt mal-Gvern Ingliż ta' dak iż-żmien. Huwa offra reżistenza paċifika għal dak li kien qed joffri l-Gvern Ingliż billi kien jemmen fil-kultura Taljana u għaldaqstant kien eventwalment ġie deportat minn Malta. Huwa kien leġiżlatur prim u fil-fatt l-Imħallef Giovanni Debono jirreferi għalih bħala a colossus of the law. Issa se naqraw silta mit-traduzzjoni tal-awtobijografija ta' Sir Arturo Mercieca, li ġiet miġjuba għall-Malti minn Godwin Ellul u l-isem huwa Il-Mixja ta' Ħajti. Se naqraw silta mit-tieni kapitlu. Twelid, tifkiriet ta' tfuliti, id-dixxiplina ta' ommi, l-ewwel skola, 1878. Twelidt fl-erbatax ta' Ġunju 1878, ir-Rabat Għawdex, f'dar fi Triq Vajrinġa, u għamduni fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ Martri. Il-parrini tiegħi kienu t-tiju Luigi Mercieqa, negozjant, u t-tija Ġużeppa Paċ. li diġà semmejt. Jien kont it-tielet wild, billi qabli kien hemm oħti Antonietta, li mietet tarbija, u ħija Felice. L-isem ta' Arturo, li ma kienx daqshekk magħruf, tajhuli missieri, li billi ma kienx jaf x'sejjer jaqbad isemmini, semmieni għall-Gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Arthur Borton, li kien għadu kif wasal Malta. Madanakollu, bdew isejħuli bix-xejra Taljana ta' Arturo. Mercieca kiteb ukoll numru ta' xogħlijiet oħra bil-lingwa Taljana. X'kienet is-sitwazzjoni lingwistika f'dan il-perjodu?
Sal-1934, l-unika lingwa uffiċjali fil-qrati, sa dejn taħt kolonja taħt il-ħakma Ingliża, kien it-Taljan. U allura s-sentenzi kollha sal-1934, Huma bit-Taljan. Wara u mbagħad bdew isiru bil-Malti. Allura għandek parti mis-sentenza, jiena ħriġt ktieb fuq is-sentenzi tiegħu, huma mit-Taljan u l-parti l-oħra huma bil-Malti. Wieħed minn dawn ix-xogħlijiet iġib l-isem Canti dell'esilio. Mercieca stampa biss 200 kopja għal ħbiebu. F'dan il-ktieb naraw lil Mercieca jitkellem dwar l-eżilju impost fuqu, b'diskors li jxaqleb lejn il-patrijottiżmu. bl-għajta ta' emanċipazzjoni politika, mingħajr ma ninsew it-tradizzjoni kultura Taljana ta' Malta. Issa se naqraw silta minn dan Canti dell'esilio. F'waħda mill-poeżiji jirrakkonta kif kien jibda il-ġurnata tiegħu. Ġurnata għal kampo. Dico ora qual si svolge al deportato

in pie. Dawk huma poeżiji proprju li jesprimu l-emozzjonijiet tiegħu, l-inġustizzja tal-fatt li huwa eżiljat, u fl-istess ħin il-bot minn pajjiżu. Qed ngħid dan għax kien hemm min qal dawn marru tajjeb Alla jbierek għax ma kellhomx il-bombi fuq rashom. Eh, però apparti biex waslu l-Uganda għaddew minn waħda mill-agħar battalji navali fil-Mediterran, li jkollok inti l-niesek ukoll f'Malta ma tafx ma kellhomx mobiles bħal lum, dik kienet sofferenza oħra. U mbagħad terġa' l-internati l-oħrajn, in-nisa tagħhom baqgħu Malta. Jiġifieri għandhom il-familja bit-tfal hawn u huma qegħdin l-Uganda. Fl-1946 jippubblika Temi Minore Maltese. Dan ukoll insibu 200 kopja biss stampati. F'dan il-ktieb Mercieqa jeħodna wara l-kwinti fid-dinja żgħira imma dinamika tal-qrati Maltin. Huwa jirrakkonta inċidenti u aneddoti bi preċiżjoni kirurġika. Grazzi għall-osservazzjoni dettaljata li dejjem kellu Mercieqa. Il-ktieb huwa miktub b'lingwa mirquma u b'ton kultant umoristiku. Ħa nisimgħu silta. Minn Temi Minore Maltese, Aneddoti e Commenti. L-ewwel aneddotu. Formole. I soliti calunniatori accertano che, quando l'avvocato annuncia al cliente, L'esito felice della sua causa, gli dice, Abbiamo vinto la lite. Quando viceversa deve fargli nota una soccombenza, usa le parole Avete perduto. Chissà perché. Hawnhekk qed jgħidilna li l-avukati meta jirbħu kawża lill-klijenti jgħidulhom irbaħna l-kawża, mentri meta jitilfu jgħidulhom tlift il-kawża. Min jaf għaliex? Xogħol ieħor ta' Ser Arturo huwa Marine di Gozo u ġie ppubblikat fl-1958. Lil hinn mill-qrati u l-ħajja dinamika legali, Mercieca jippreżentalna ktieb b'tomiet sempliċi imma bi kważi intimità spiritwali. Donnu hemm xenqa li jirritorna lejn dak li kien jaf fi tfulitu. Dan hu xogħol rari u li ftit jafu bih. Dan il-ktieb jurina bajjiet differenti f'Għawdex b'poeżija ddedikata lil kull waħda minnhom.

Ricca di fama per i secoli è la tua storia. Hawnhekk qed naraw kif Arturo qed jiddeskrivi s-sbuħija naturali tar-Ramla l-Ħamra. Ser Arturo Mercieqa ħadem qatigħ fil-qasam legali u dak letterarju. Huwa ħabrek kull fejn involva ruħu u anke meta ġie deportat baqa' jżomm id-dinjità tiegħu.